Lalu, Naomi mandatangi Rut wan baucap.
Aku musti bausaha, sakira ikam balaki pulang, sakira ikam ada nang maharagu, wan ikam bahagia. Ikam bagawi lawan babuhan babinian di pahumaan Boas kalu? Nah, Boas itu kulakita jua. Malam ini, inya cagar tulak manampi jalai di pairikan. Maka ikam mandi, baminyak harum. Imbah itu, puruk baju ikam nang pambagusnya. Imbah itu, tulak ka wadah pairikan. Hadangi ja di situ sampai inya tuntung makan lawan nginum. Tagal, jangan sampai sidin tahu ikam di sana. Janaki, dimana sidin guring? Amun sidin sudah guring, paraki ka situ. Imbah itu, singkai ja salimput intangan batisnya. Lalu, barabah ikam parak batisnya. Kaina, inya cagar mamadahi lawan ikam napa nang musti ikam lakuakan.
Inggih, Ma ai. Jawab Ruth.
Ulun umpati pandiran pian.
Imbahitu, tulak ai Ruth ka wadah pairikan. Di sana digawinya samuaan nang disuruhakan uma mintuhanya. Imbah buas tuntung makan lawan nginum, inya marasa puas lawan himung banar. Inya bajalan ka ujung timbunan jalai, lalu ai inya guring di situ. Bahihinipan Rut datang manyingkai salimput intangan batis Boas. Hanyar inya barabah parak batisnya. Tangah malam, bakakajutan Boas tabangun. Pas handak babalik, takajut sidin manjanaki ada saikung bibinian guring parak batisnya.
Siapa ikam?
ujar si Buas batakun.
Ulun Ruth tuan ai. Pian tu tamasuk kula kami nang parak nang musti maharagu kami.
Ujar si Ruth manyahut.
mudahan allah memberkahi ikam ding ai dahulu kulihat ikam ni baik banar kasih wan bakti banar lawan mintuha ikam hari ini aku lihat ikam lebih baik lagi sualnya ikam kawa haja becari laki nang anum. Sugih kah, kada kah? Tagal, ikam hakun haja lawan aku. Lantaran itu, Dingai, kada usah takutan. Samuaan nang ikam minta tu cagar kukabulakan, lantaran samuaan urang di kuta ini tahu bahwa ikam bakalakuan baik. Sabujurnya dasar aku nang musti maharagu ikam, lantaran aku tamasuk ulah ikam nang parak. Tagal masih ada lagi urang lain nang musti batanggung jawab atas kahidupan ikam. Lawan inya, tamasuk ulah ikam nang taparak pada aku. Malam ini ikam baganah haja di sini dulu. Isuk baisukan aku cagar manakunakan apakah inya hakun malaksanakan tanggung jawab itu lawan ikam atawa kada. Amun inya hakun, biar inya haja nang maharagu. Tagal amun inya kada hakun, maka aku berjanji demi Allah nang hidup, aku nang cagar maharagu ikam. Wayah ini, guring ja di sini sampai baisukan. Ujar Buas baucap lawan Rut. Maka guring ai pulang Rut parak batis buas. Sung sung banar Rut sudah bangun, sakira kada dilihat urang sebab ujar buas.
Kada baik dilihat urang amun babinian datang ke wadah pairikan. Pacul kakaman ikam lalu hampar di sini. Ujar buas lawan Rut. Maka Rut mamacul kakambannya lawan mahamparakannya. Boas maluruk ka dalam kakamban itu jalai sabalik, lalu diandaknya ka atas bahu Rut. Imbah itu, Boas tulak ka kuta.
Nang kaya apa jar nak?
Ujar Naomi batakun lawan Rut. Imbah Rut bulik ka wadah Naomi, maka Rut mangisahakan samuaan nang dilakuakan Boas lawan inya.
Sidin manyangui ulun jalai sebalik, Sebab ujarnya, Ulun kada dibariakan bulik ka wadah mintuha amun kada disangui napa-napa.
Ujar Rut baucap lawan Naomi. Kita hadangi haja nak'ai, nang kaya apa kaputingannya kaina. Sidin kada cagar badiam amun kada tuntung parkaranya hari ni jua. Ujar Naomi manyahut.